Amworo ma pe dong wacce. Olyeti lyeti mo i amworo. Con ca pwod dano pwod nongo winyo mwaro dwongi hee ooh kong bedo lyeti ma pe larre. An abiwaco con ki lakony, awacci ni ka inen ngat mo tye ka tuko keni, inen ngat mo nyero keni, ca mukene tuko tuko ada, abiwaco ki lakony ni lakony

ci ma nwang iweko jamine ga ducu tek iri. Pien ni, nen ba kwo ka in itye kwo in itye itela tel tela maber ki jo ma ite dero, bed ki dano weng ma rom, kono ngat atye cok ingeti, kono ngat atye bor, ka dong orwatte kede bed ma rom. But in itamo ni ngi ngat matek pe romo bino, itamo ni jamine pe nywene. Ka dong oo cok ki kwir kuman dong omyero obed cok wa ki lagwegwe, omyero obed cok ki ngat mo keken. Kit oneno kom ma tye iteng yo nyo dul yen ma tye inge teng yo, otamo ni weng dano. myero kong ka dong larre kong moti nyo kono otim ngo, ee kono ngo, lutela dong timo kumeno. Ento kun kare ma nongo myero ibed maber ki dano obedo kare mukato angec, kin kare-ni dong dano tek. Ineno? Man Godfrey Tobi tye ayeli wu yel mo i Amuru ma pe larre. Tena wun wubedo i Amuru con wa naka yang bene pe wua wa ki i Amuru. Wutyeko longe i te Amuru eno, wuringo wudugo i dye taun kulu. Wulongo i te Amuru wuringo wudugo i dye taun kulu. Man Godfrey Tobi tye ayeli wu ma pe larre. Dano ma obedo ka tic woko, obedo ka tic i country mapat pat, olokke odoko gang dong yeli wi level nongo kong wun wubed abeda ki lute dero. Pe wubedo angeyo kit me tic ki lute dero nongo bene pe giyeli wi level eni. Ineno? Ka in itye ka bedo ki ngat moni, bed kedgi o weng maber. En, ibidoko gang, wan kedwu weng wacako mato dere kaka en, nyo wacako goyo pul dok lakacelo kit ma con-ni. Pien kare ma dong icito LD5 dong iweyowa aweya ni itye honourable. Ento kare caa-ni wa pud watye kedwu lailong-ngi, nyo pud wacamo kacelo, wagoyo kate kacelo, dong ni lebol oito oko, ca ower ni ibidugu gang ka cama lel kedwa gang. Lok ilwongo ni ot Arabol-li dong ka gak ki mukato angec-ci. I caa-ni dong idugu labang kadi mo waketwu dong gang-ngi. Pe ni ayet ayeta, pe ni acay acaya. Tam ka gimiyi bene myero iwinyu. Ka itamo ni dong awinyo tam it jo me ingeti keken, jo me ingeti pe miyi tam ma rom. Pien nongo mito ce en ecwako me acwaka, aa, cit, cit, timo maber, aa, in ikato, in ikato, pien mito co. Wek an awac i lutela weng ni pe iwiny tam pa ngat ma i ngeti twatwal, dok bene pe iwiny tam pa ngat ma obino tin ci dong myero iwiny tamme, pe iwiny otum. Ka iwinyo ka iwiny itam ni lokke ni mono tye kuman ki kuman kuman. Man eweko giketi itye i kwon mo malyet lyet mo ma pe larre. But bot nyo top i gongi wo weng ma gongi wo, pien en me acel en pi lagi, dok bene en ngeyo bedo ki bulu. Nyero ki dano weng ata, kit ni mito kwi oweko nyero, eto wa con do nyero ki dano ata. But wun wutamo ni wun noo ee, do wunen en. En rom aroma gi bos migi otim, ineno kombeddi ni bos migi otim i bar adegi layibi, tye ayie ni owi jo mukene ma jo mukene nongo Dong en nongo yam omyero ka dong larre boss mege obed pe odiki pien wiye ool okato. Pi larre, kwo kwo maber ki dong te dero i kare me telo atel tela ma atir weko bene i kare me kwir me lego kwir pe bange dok pe icako catte ki balo nying lawote ee kono pe wacungu ee kono gilungolo nyinge o ee kono ginongo papers ne pe tiyo ee kono ngo ngo ee kono myero gikwal kwir ee kono ngo weko gin eni pe bino i wii. Kwo kwo maber ki lutela. ki lute dero kwogi dano weng pi weko bene lutela luwedwu ringo gi ingeti. Man gire weko lutela weng ringo gi ingeti. Tyen lokke ni ibedo akwo kwo marac i kare me tela ni ki luwedwu. Ineno wa? Ci an amito waco me i lutela ka i kare moni kwo kwo maber gi dano weng marom. Ineno boss megi tye aolo wa i wiwu. Pien Bocim obedo akwo maber ki dano, nyer ki dano weng ata, oyelle bene oloko pi acoli, oringowa woko ka odwogo bwa, ojalo wa kwone pi acoli. I ada Bocim, ka nongo i ada Bocim nongo pe lego kwir o i level ma tango, ma nongo bene pe balo wa cen na, nongo me acoli aye dong icung dok inge Bocim otim pa arimo ni in ba ilwenyo pi wa, iloko pi wa, twon gwok pi lungwec i kare malac, kare eni dong ka iywe i kori, itim gin eni, eni lok ada nongo acoli romo cung i kom Bocim kumeno. Ineno wek. ci aneno dano aryo gilong. Angeyo ni kite dong iber calo Yecu, wanga dano man adek angwen moni gikweri. Tye jo mukene gidec Yecu ma pe mito winyo wa nyinge, en tye jo mukene bedo kumeno i kwi, cid moni wanga obedo tye, cid moni wanga obedo tye, kipoko apoka, dano pe bedo marom. Iromo bedo ki danoni ento nongo danoni nok, ngat cani bedo ki dano madwong pien nongo kit mukwogi ki dano tye maber ineno wee. Pe ikwo kwo calo Catan. Pien oweko Catan, oweko Catan, in ineno Catan gire kwo ne tye kede. Dano ma tye dano pa Catan nok, dano pa Lubanga dwong. So in ibed te i cait pa Lubanga ci bedo maber.